Мәдәният дөньясында тапшыруның иҗат төркеме сезне мәдәни башкаланың нәкъ үзәгеннән сәламли. Исәмсез, хөрмәтле тамашачылар. Әлеге вакытта без Петербургта артта Фонтан, Коневский проспект, ә инде Уң ягыбызда Товстоногов исемендәге зур драма театры. Бүген әлеге данлыклы бинада Галиәскәр Камал театры үзенең көтелгән гастрольләрен башлап җибәрәчәк. Гадәттә моңсу һәм яңгырлы Петербург безне шундый матур кояшлы көне белән каршы алды. Әллә бу кояшны без үзебез алып килдекме? Соңгысыдыр, чөнки Петербург халкы татар театрын 25 ел көткән һәм милләттәшләребез өчен бүген

Сагындырылган. Көтелгән.
Бик үзенчәлекле. Моңлы, музыкаль. Эчтәлекле.
Петербург гастрольләре. Таш Станогов театрында. Шулай, дулкынландыргыч, ашкынулы, рухландыргыч гастрольләр дип тә өстәргә буладыр.
Ниндидер югары хисләрне читкәрәк куеп торып, эшкә тотынырга кирәк. Чыннан да күңелдә нинди генә ашкынулы хисләр булмасын, киңлекләр яулау өчен хезмәт кирәк. Без килгәндә Зәңгәршәлгә декорацияләр әзер иде. Димәк, монтировщиклар алдан ук аның хәстәрен күргән. Театрның башка хезмәткәрләре исә тырыш кырмыскалар кебек шунда ук эшкә тотынды. Кулланасың әле. Әйе, Гүзәл апа, әйттермим дидегез бит инде. Шо.
Без бик хисләнеп бүген менә утырабыз, чөнки без беренче тапкыр мондый э, Петербургта бу театрда уйныйбыз. Монда бит э, Совет иленең иң зур артистлары эшләде бу, бу театрда. Без шул вакытта әле гастрольдә булган идек. Ә ул вакытта халык күп йөридер. Анда частрак килә идек. Бер бик озак булмадык. Шуңа күрә безне оныта төшкәннәрдер, бәлки сагынып көтәләрдер.
Иң төп максат Ның берсе э, татар халкын менә монда Санкт-Петербургта яшәүче татар халкын аларның берләштерү исәбе белән. Чөнки чөнки без яхшы беләбез, безнең халык ул ул ул беразна читкә читкә китсә, ул төрле төркемләргә Бүленә башлый. Менә минемчә театр иң төп юл менә безнең халыкны берләштерергә. Аңа яңадан, аңа яңадан менә татар татар үз милләтенә, үз ахаңа кайту, үз моңын яңадан ишетү, чөнки аннан да югарырак бер нәрсә юк. Калганы бөтенесе вак.
Гастрольләрнең зәңгәр шәлдән башлануы очраклы түгел. Әлеге спектакль татар теленә, моңына сусаган күңелләргә туры юл яручы. Ә андыйлар күпләр. Театрга аларны әнә шул сусау алып килгән дә инде.
Бөтен татар халкы бәйрәмгә килгән кебек, Сабантуйга килгән кебек, ниндидер э, зур майданга килгән кебек, җыелышка килгән кебек, бер-берсен күрергә э, шушы театрга җыелышалар бүген. Шушы спектакльнең булачагы һәм дә Гамал театрының килүе турында хәбәр булгач, мондагы милләттәшләребез дә без үзенә күрә бер рух сиздек. Ягъни ул күтәрелеш булды. Һәм чыннан да татар милләте ул элек-электән театрны яраткан, ул театрлы халык. Һәм шуның белән бергә менә Петербургта да аның барлыкка килүе, чыннан да безнең мәдәният башкаласы буларак без аны илебездә Петербургны саныйбыз. Әмма ләкин шулай озак дәверләр бында әле чын спектакльләрне булганнары юк иде. Иншалла, менә инде без хәзер җитәкчелек белән дә сөйләштек, шулай ук безнең э, театрның җитәкчелеге белән дә әйттек. Бу

С открытием. Ачылу белән уңышлы булсын. Залларыбыз тулы булсын. Онытылмаслык булсын Питер халкы өчен. Эсхатовый, Эсхатовый. Ай, чыгасыз.
Сәхнәгә чыгасы бар.
Хәл бетте монда. Хәл бетте. Бик зур җаваплылык. Шуңа күрә хәл бетте бераз.

Бик борчылганыек. Монда башка төрле булыр дип Аллага шөкер әйбәт.
Андый музыкальный театр күргән юк ие татар телендә. Урыс телендәрендә йөргән булды, а музыкальный именно шундый матур итеп татар телендә театр э, спектакль күргән юк иде беренче тапкыр. Зәңгәршәрдә беренче тапкыр. Әлбәттә, урыс театрларыннан, спектакльларыннан бик отличаться итә һәм гел менә шуны күргәч гел өйдә булган сыман, теге авылга кайткан сыман. Минем менә әби шулай әйтә, татар музыкасы уйнаса, менә теге үлгән кеше дә торып э, бии башлый. Менә шул инде ул, хотя халык музыкасы түгел, ул э, Сайдашев, ну Сайдашев ул безнең вот прям настоящий татар Музыка, әйе, шул моңлары. Ни хәтле карамасаң да, гел дә анарга кинәнәсең, уйланасың, рәхәтләнәсең. Бик инде безнең э, мәдәният бай, Аллага шөкер.

Ничек Булат җырлап чыктың? Менә бераз теге театрның акустикасына гына ияләшү бераз гына авырлык тудырды, но ләкин аннары инде ахырга таба ияләштем. Рина, давай.
Хәтер чыгабыз, хәзер чыгабыз. Менә шулай хатын кыз булып чыгабыз инде хәзер. Сакаллы мыеклы хатын-кыз. Гастрольләр ничек башланса, шулай дәвам итә, диләр. Беренче катлаулы да, җаваплы да көн тәмам. Зал тутырып килгән тамашачы артистларны спектакльдан соң кайнар алкышлар белән озак кына җибәрми торды.
Бик әйбәт, бик матур булды. Ага. Мин бөтен Күңелдән беләм аның бөтен җырларын. Могу спеть вам сейчас даже. Нет, я шучу, конечно. Вот поэтому я башта җыладым, конечно, бик каты. Аның ки бит, бик... Сәйдәш кие. Зәңгәр шәлдән бөтенләй гашык булдык. Артистларга бигрәк шул хәтле матур куйганнар, матур костюмнары, декорацияләре. Бигрәк ошады, бик матур костюмнар, бик матур гына

Бүген гастрольләрнең икенче көне һәм э, театр Хуҗа Насреддин спектакленә репетицияләр башларга әзерләнә. Әйдәгез әле монда рагызык. Ничә ятасыз, ничә бутырасыз? Ну, без костюмнарны кидек, сүзләрне кабатладык, режиссерны көтеп утырабыз. Внутренний без уже әзер. Ә менә Тавстаногов театрының идәнендә утыруыгызны сизеп утырасызмы? Әйе, әлбәттә. Дулкынландыра бик. Без Абышын этегендә утырдык кичә. Шундый рәхәт иде теге постановка утырган җирдә, карап сәхнәне. Монда бик яхшы акустика.
Зөлфирә апа, хәерле иртә! Исәнмесез.
Мине төшердеңме? Ял итәсезме?
Менә йоклап киткәнмен. Көтеп утырам репетиция. Димәк, артист кеше теләсә кайсы җирдә йоклый ала. Картайгач. Без бүген Камал театрының актерларын уятабыз. Хәерле иртә.
Кара, репетиция башландымы ул? Хөрмәтле тамашачылар, Петербургка йокларга килгәннәрме соң болар диярсез, ләкин актерлар арый, чит шәһәр, чит театр, атмосфера, тамашачы да бөтенләй башка һәм бераз гына катлаулы зал булды дип э, икрар иттеләр актерлар. Э, ләкин бит әле спектакль тәмамланды да, актерлар йокларга ятты дигән сүз түгел. Аларның кунакханәдә

Кызларны, егетләрне. Алар интекмиләр, алар үз мине үзләп кенә җырлыйлар. Распеваться итәбез дип, тик җырлыйсылар гына килеп тора кызларны. Хуҗа Насретдин узган ел премьерасы. Ул Академия театрында җиденче тапкыр куелды. Фәрит Бикчәнтәев үз хуҗасын үзенчә чишә. Нәкый сәмбәт пьесасы белән Сирия язучысы Садал Ванусның әсәрен берләштергән. Спектакль махсус интеллектуаль яктан әзерлекле тамашачыга юнәлтелгән. Уеннан бигрәк биредә фикер алга чыга.
Куркыта бездән соң монда бер-бер хәл булмаса ярарый, без берәр кая берәр нәрсә уйнап китсәк, безнең арттан бер-бер әйбер чыгып кала. Хуҗадан соңмыни?
Хуҗадан соң, ие. Ә нинди егерьләр?
Менә карарбыз инде. Мәсәлән, без моның белән Екатеринбург каласына бардык. Екатеринбургка бага шундагы районның җитәкчеләрен урыннан алдылар. Бер нинең оешманың инде, шуннан соң халык бер дулкынланып алды. Һәм гомумән хуҗа ул, мәсәлән, Киевта булып кайттык, Киевта күрәсез нәрсәләр башланды. Парижда булдык, Парижда бит әнә Аллам сакласын, нинди шартлатулар булды, шуңа күрә миңа калса, Аллага тапшырып, Питерда исән-сау гына яшәп калсын иде безнең арттан соң дигән теләк тә кала. Сергей Скоморохов менә шундый хуҗаның үз дөньясын тудырган, шундый декорацияләр белән менә Бики картның алмалары. Бу спектакльдә әлбәттә аны кабачаклар хуҗаның кызы белән кияве Бу алма һәрвакыттагы чәйне тешләп кабарлык түгел, бу чын алмалар түгел, бары тик бутафория, ләкин аларны шул кадәр чын итеп кабалар, тешлиләр, хәтта инде авыз сулар килеп утыра залдан караганда. Алмалар бары детальләр генә. Авыш декорацияләр хуҗаның башкалардан аермалы дөньясы гына түгел, бүгенге безнең чын барлыкта.

он стал огромный как мыльный пузырь их раздавил Сәхнәгә чыга торган ишәк тә безнең бүген бик фәлсәфәле булачак. Чөнки ул баскычтан төшер алдыннан башта репетиция ясап алды, төшеп буламы, төшеп булмыймы. Шуннан соң гына үзе канәгать булгач кына менә миңа ияреп төшәргә ризалык бирде. Аңарчыл да ишәк кая безнең? Ишәк хәзер ул ял итә. Аны анда барсак буламы? Була, хәзер ул үзе килергә тиеш. Кайдарак, кайдарак, исе килми әле. Ә ул монда беләсезме, Нева суында җуалар. Ә, ә, ә Нева суы ул менә шул исләрне, микроб чыгара торган ниләрне бетерә икән. Бу минем кызым Сәлви. Бу бераз шулай сәерләнеп китә ул. Монсы минем кияү, болар да шундый сәйрәк. Монда хуҗа гына менә адекватный, шундый логик кеше, ә аны чорнап алган бөтенесе шушындый сәерлек. Безнең тормыш үзе шундый сәер. Менә шушы сәер дөньяга ниндидер хуҗа кебек акыллы фикерле кеше эләгә дә, аңа бөтенесе дә җүләргә караган кебек карыйлар. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, әгәр дә сез Үзегезгә, берәр якыннарыгызны җүләргә сәер кешегә караган кебек сизәсез икән, бер дә борчылмагыз, сез ап-ак акыллы кеше, ә сезгә сәер итеп караганнар, үзләре бераз җүләр сыманараклар.
Юк, Хуҗа Насретдинны да бер дә караганым юк, теге Фәнис җиһанша ишәкләр белән атланып, чын ишәк белән килделәрме? Әйе.
Биш спектакленә дә билет алдым. Интернеттан февраль аенда алып куйган идем. Сезнең тапшыруны карагач, мәдәният

Я люблю этот театр. Я знаю этих актеров. Фурсат булганда инде татар театрын безгә бит бик тансык. Шуңа күрә без инде килдек монда һәм дә Камал театры Хельсинкига, Финляндиягә асында бер биш тапкыр килгәндер инде, һәрхәлдә, бәлки алтыда. Но Үзләрен бик якын күрәбез. Бу Галия Әскар Камалныкы дүрт спектаклен алдым. Шундый яхшы уйныйлар. Мин инде 20 ел тому назад булган идем бу театрда. А хәзер вот заново, как будто вот вновь яңадан туган шикелле булдым. Оныта алмыйм, бәрен оныта алмыйм. Күңелем төшми
синнән гүзәлгә. Менә бит спектакльгә килеп җырлыйп торасыз. Менә ничегрәк, нинди хисләр сездә бүген? Минем э, эчемдә ут, ут дөрлей бүген, ут дөрлей. Вот так вот. Нәрсә, сез сәхнә артында да мәхәббәт уйныйсыз?

Бик тавык кына түгел, сезнең башларыгызга да җитәр әле. Әстәгъфирулла, тәүбә дигез, тәүбә дигез. Авырулар, ачлык. Салымнар, налог параларның хезмәт хакыннан ташынмагыз. Кичә генә шундый зур вакыйга булды безнең өчен. Халык тулып килгәч, күңелдә инде мондагы кешеләргә рәхмәт, бик зур рәхмәт татар халкына. Шуңа күрә бу беренче адымнар булып Яшьләр инде исән-сау килеп тагы шушында уйнарга, сыналырга. Шул гына теләк. Бүгенге спектакльнең әле без яртысын гына уйнадык. Спектакльнең тәнәфескә кадәр бик әйбәт кабул иттеләр. Күренеп тора, ишетелеп тора реакция.
Хуҗасының рөхсәтеннән башка тотынсаң, тибәргә дә мөмкин. Ничек хәлләрең? Әйт берәр сүз. Әйт әлегә әле. Мин килдем диген. Микрофон ошый. Ярай, уңышлар сиңа. Мизгел буларга мөмкинме кирләнеп чыкмаска?
Казаннан башка бер җирдә дә андый кирелек күргәнем юк. Казандагы ишегез бик кире. Ә менә күпме Уфада булдык, Екатеринбургта булдык. Менә монда булдык, әле Аллага шөкер. Алар үзләре сәхнәгә чыгарга атлыгып торалар. Каушатмыйм.
Ничек инде каушарга? Юк, спектакль булганда кауша булмый. Каушыйсың бераз гына генә премьера вакытында. Аннан соң инде э, профессиональ белемнәр эшли башлый, алымнар эшли башлый. Кауша ул премьерага хас әйбер. Шуңа күрә беренче премьерны карау бик э, кызык түгел. Спектакльне карарга кирәк шул 6-7 спектакль вакытында. Монда менә анда инде артистлар рәхәтләнеп уйный башлыйлар, тоялар, әсәрне тоялар. Монда Тимерчедә Хуҗа Насретдин исемле бер төрки дивана бар иде. Ишеткәнсездер?
Петербург халкы яңа хуҗаны ничек кабул итте соң? Спектакльдәге мәгънә катламнарын аңлап җиткердеме? Символ метафорлар тамашачы тарафыннан укылдымы?
кырлы уйлануларга бай шундый әйтемнәре кайвакыт шаккатасың инде Кыз фамилиям Насретдинова, так что хәзер Хадиҗә Насретдинова минем мәктәптә кызыктылар, и сезнең бабагыз түгел диеп. Безнең күңелгә бик хуш яза торган. Без күптән китеп алабыз моның өчен. Спектакльләр безгә бик бик кирәк. На самом деле история и сам герой нам известен с детства, с советских времен. Мудрость, восточная мудрость, и граничащая где-то с хитростью, возможно. Ну, вообще Интересно. Спектакль бик ошады, бик матур. Э, бу спектакльне караган юк иде әле. Э, Камал театрын монда Петербургда күрүебезгә бик шатбыз.
Гастроль көннәре башка мәдәни вакыйгалар белән дә үрелеп барды. Тәүге көнне камалылар режиссер, педагог Георгий Товстоногов каберен яд итте. Шулай ук элеккеге татар бистәсендә урнашкан Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Әлеге һәйкәл Габдулла Тукайның тууына 120 ел уңаеннан Татарстаннан Санкт-Петербургка бүләк.
Япь-яшь киле киткән шагыйрь, шундый зур, зур шәһәрләрдә аның бөтен җирдә һәйкәле бар. Һәм мин үземне бәхетле дип саныйм, минем скрипкам менә бүген дә менә монда яңгырады.
Спектакльләрдән ял иткән көндә Царское селога юл тотты алар. Пушкин укыган лицей, Екатерина сарае, данлыклы Александр һәм Екатерина бакчалары онытылмас тәэсирләр калдырды.
Бу бит безнең тарихыбыз. Бу бит безнең рухи азыгыбыз. Менә яшьләр шунда килсеннәр иде. Шунда рухи азык алып, каядыр үзләрен кеше итеп, үзенең шушы илнең бер баласы итеп хис итсеннәр иде.
Әлеге ишектән мин бүген соңгы тапкыр чыгам, чөнки 4нче көн иң җитди көннәрнең берсе сәхнәдә Дон Жуан спектакле. Һәм аны карарга дип Мәскәүдән Алтын битлек театраль премиясенең эксперт советы килә. Бу исә 15тән артык тәнкыйтьче һәм театр белгече дигән сүз. Шуңа күрәдер дә актерлар бераз дулкынланалар алар үз эчләренә кереп бикләнгәннәр сүзләрен кабатлый һәм без аларны сәхнә артында борчымаска булдык зиһеннәрен чуалтмыйбыз әле менә бу сүзләр бүген безгә дә кагыла спектакль вакытында диюебез аңа кадәр исә сораулар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Минем ролем кечкенә булса да, ләкин мин барыбер спектакль өчен дулкынланам. Ә, Үзебезнең артистлар өчен һәрбер ничек бүген бара икәнен тыңлыйм.
Дон Жуан, премьера. Татарстан театраль даирәсе тарафыннан әлеге спектакль хуплап каршы алынды. Сыйфатлы сәнгать әсәре йә акылга, йә хискә тәэсир итә, диләр. Бу, нәкъ шул очрак. Һәм тамашачылар өчен генә түгел.
Бик яратып эшләдем. Кызык. Бик драматургия ул юкка гына бик дип аталмый. Аны кайчандыр язганга күрә генә түгел, ә андагы темалар, ул темаларны ничек автор чишә һәм билгеле тагын бер бик зур әйбер. Ул менә әйтик Фәрит табый минем белән Хәтта көрәште дип тә әйтеп була. Мин каяндыр инде. Үзем күр артист кеше инде үзен күргәнчә эшли Фәрит абый да үзгәртте, үзгәртте, ачты бик күп әйберләр. Мин чыннан да рәхмәтле. Мин күптән былай Кызыксынып эшләгәнең җылы. Безнең спектакльнең куелышында Эльвира роле минем өчен бик катлаулы булды, чөнки ике чыгыш, алар капма-каршы чыгышлар, шуңа күрә шул кечкенә генә чыгышларда бик күп хисләрне тамашачыга җиткерергә кирәк. Шуңа күрә, әлбәттә, спектакль саен эш процессы бара, дәвам итә, ул тукталмый, барыбер аның гел уйлап җөрисең инде.
Дон Жуанда ут, декорацияләр соңгы заман технологияләре кулланып эшләнелгән. Шуңа да сәхнә эшчеләренең хезмәте артистларныкы кебек үк җитди.

Монда да бу буш күрүгезчә. Хөрмәтле тамашачылар, әле сәгать 5 кенә инде банкрот спектакленә бөтен костюмнар костюмерлар тарафыннан артистларга тапшырылган. Менә кем тапшырганы да язылган. Әнисә, Альмира. Ягъни монда менә без 3 көн күзәтәбез. Һәрбер кеше, һәрбер театрның һәрбер хезмәткәре үз эшен шул кадәр төгәл башкара, төгәл белә. Бернинди монда буталчыклыклар да юк. Һәм инде менә бу Театрны тере организм диләр бит. Менә без бу көннәр эчендә моңа чыннан да инандык. Хәтта карагыз, Товстоногов театрына Радик Бариев, Искәндәр Хайруллин, Илтизар Мөхәммәтгалиев дип ишекләргә язылган һәм менә шушы язулар спектакльгә карап көн дә үзгәреп тора. Ягъни шул кадәр безнекеләр әлеге театрга хуҗа булдылар. Сәмсез. Хәерле көн.

иң кире актрисасы янында. Ягъни инде төп геройларны башкаручы Галия Бану һәм Мәйсәрә. Гүзәл Гөлбердиева. Гүзәл, нишләп менә син безнең камердан качып йөрисең? Качып дип инде нәрсә, нәрсәдер кылган кеше шикелле мин интервью бирергә яратмыйм. Гастрольнең башында ук бар идегез, әй бит инде ахыргы көннәр якынлаша арытмадымы? Юк, арытмады. Монда арытырга э, без бит бер гаилә артистлар белән. Безгә менә бер-беребезгә ирешәбез, бер-беребез белән күбрәк аралашыбыз. Театрда бит инде Казанда бик күп аралашып булмый хәзер, эш әзәйгәннән әзәя. Шуңа күрә безгә бу үзенчә бер бәйрәм. Һәрбер театр, тере организм. Зур мәхәббәттән туып төрле идея, уңыш һәм сынаулар аша ныгый, үсә, үзгәрә ул. Кешегә хас барлык начар һәм яхшы сыйфатларга ия театр. Битарафлык, кабатланулар барлыкка килсә, төрле авыруларга дучар була. Һәрвакыт яшь, сәламәт булып калыр өчен аңа да үзең һәрвакыт формада тотарга кирәк. Гастрольләр, әнә шуның бер ысулы. Юкка гына гастрольләрсез театр, үле театр дип әйтмиләр. Көтелмәгән вакыйгалар булмадымы? Юк, андый вакыйгалар юк. Менә тамашачы әйбәт кабул итә. Без бик шат. Сәхнә артында дим әле.
Сәхнә артында да алай ватык җимерек юк, бар да тәртиптә. Исән-сау килгән декорацияләр бар, җиһазларыбыз. Исән-сау кайтырга да язсын.
Бисмиллаһи рахмани рахим.

Бара торган трамвайда йөрим. Э, Гомумән, менә бу трамвай, ул э, трамвай гына түгел, ул хәрәкәт, менә бу тәгәрмәчләр барсы да ул хәрәкәтне 20 гасырда менә бу яңалык, ниндидер яңаруны аңлата. Һәм монда инде сез э, банкрот спектаклен күргән булсагыз, бу трамвай кинопроектор буларак та хезмәт итәчәк. Ох, моңардан соң инде мин театрга бөтенләй башка күзләр белән карыйм. Өй ничек салына спектакльдә нәкъ шулай туа. Нигезе сыналган Галиәскәр Камал әсәре булса, режиссура, актерлар уены, аның каркасы. Вак-вак детальләр, йортның бизәкләре.

Фәридә апа, нәрсәләр тоттыгыз сез?
Бу минем Гөлҗиһанга кул куйдыра торган карандашым. Менә үзем уйлап таптым да Фәрит шушыны. Ат башы кадәр.
Әйе, кулланды. Алмаз әйдә. Фәрид апа, барсы да тәртиптәме? Барс, барсы да тәртиптә. Хәзер безнең трамвай китә менә, Радик трамвайга утырып китә. Минем трамвай. Карап торыгыз, синең трамвай. Төшерегез, ярыймы? Безнең Казандагы кебек мөмкинлекләр юк, биредә круг эшләми.

Әйе, гүзәл. Ничек э, тамашачы кабул итә бүген уйнап буламы? Аллага шөкер, бик җылы кабул иткән кебек, сусаган кебек халык. Менә матур татар костюмнарын, киемнәрен күреп, гармун тавышларын ишеткәч, әйе, җырларын, киемнәрен күргәч, бик Җылы кабул иткән кебек үзем тоям. Мин үзем шулай тоям, әйе. Исә апа, сез бүген генә күренәсез. Әйе, сагындырып кына йөрисез. Сау Аллага шөкер.
Сагындырып киләбез, сагындырып кайтып китәбез. Алла бер саллы теләсә, шулай изюминка булып кына килеп китәбез без бүген. Мине
Питер халкы таң калдырды, аларның шул кадәр игътибарлы булуы. Һәр кешегә хөрмәт белән караулары, һәр килгән кунакка менә аларның шул карашлары таң калдырды. Рәхмәт аларга бик зур. Менә энергетик яктан ничек алар? Искиткеч бик әйбәт.

Авылның тормышы саф тормыш, байлар, хәерчеләр, вот торганнарын күрсәтәләр. Я впервые на татарском э, спектакле, и для меня это э, такое открытие, удивительно очень, э, и ощущаю такие сразу э, гордость, что являюсь как бы татарином. Жить надо честно.
Шул турыда спектакль. Әй,

сценада идылар. Ул, конечно, шундый бик бик безгә ямьле күренде. Особенно бер артист теге теге артист ни аз генә телсез артист бик яхшы уйнады. Ай, ой, бик яхшы уйнады. Просто молодец, артист натуральный. Безнең татар артисты. Но, но во-первых, действительно было смешно, акту, акту, актуально, не скучно совершенно, было очень интересно.

Бөтен картина галереяларны күреп шатланырга, гаиләбез белән килергә дип китеп барабыз. Инде бик күп артистлар бүген менә э, самолетка ашыга, спектакль тамамланды. Һәм төп состав инде бүген китә, иртәгә бабайлар чуагына өлкәннәр калды. Бүген гастрольләрнең соңгы көне. Шуңа булса кирәк бераз гына моңсурак безгә. Бер атна эчендә туган йортка әйләнгән Товстоногов театры, безне шундый җылы каршы алган Петербург халкы белән аерылу бераз кыенрак булыр. Ләкин хушлашу турында сөйләргә иртә әле. Бүген тамашачының яраткан актерлары, өлкән актерлар сәхнәгә чыгачак. Бабайлар чуагында катнашкан артистлар янына Әйдәгез, без дә күз салыйк. Гастрольләрнең соңгы көне бүген. Шушы көннәр эчендә иң истә калган мизгелләр сезнең өчен нинди булды? Минем өчен инде иң истә калган мизгел менә Тукай һәйкәленә барып, театр исеменнән чәчәк кую. Чөнки менә Тукайның 130 еллыгында шушындый шәһәргә барып, шунда аңа чәчәк куеп, үзебезнең халкыбыз исеменнән Аңа рәхмәт әйтеп, аны зурлау, әлбәттә, иң зур вакыйгаларның берсе. Сезнең героегызның чәче э, ба- башка төрлерәк әле. Ныграк, ныграк кызарган дип әйтимме? Әллә Ошамыймы сиңа?
Әйбәт бит. Пәрдә ачылуга берничә минут кына калды.
Ничек? Шундый каушыйбыз, шундый каушыйбыз.
Менә э, Петербург бит бу, яңа тамашачы, яңа сәхнә. Шуңа күрә каушата. Наилә абый, бөтенесе бизәнгән, киенгән. Сез ничәп мондый кыяфәттә? Бу минем рольдә киемем. Башта шушындый, бу бит мин мине научник кеше, математик нуйним, галим кеше. Шуңа күрә ул үзен үзе бик карап йөрмәскә дә мөмкин. Ә соңыннан инде инде теге без гашык булган әби китәсе булгач, аңа киенеп керәм. Анда мине Тамашачы хәтта кайбер көнне шаккатып каршы ала. Вдруг нирәхи генә бабай иде, вдруг килеп керде, шундый әзерләнеп, мәхәббәт шулай үзгәртә. Мостай Кәримнең мондый сүзләре бар. Театр ул гашыйклар очрашуы, ә кино, телевидение, телефон аша мәхәббәттә аңлашу. Чыннан да театр тере аралашу. Тере аралашуны бер нәрсә дә алмаштыра алмый.
Җыен чүп-чар кайтып китте инде, без уйныйбыз бүген.

Әлеге нокта урынлы, эчтәлекле һәм матур булды. Ач ишекне, Икрәм! Кешенең тормышы, каршы алу һәм озатулардан тора, ди бабайлар чагындагы Хәлимә. Ләкин ул кызына китми кала, ә без исә Камал театры труппасы белән кайтыр юлга чыгабыз. Әлбәттә, менә шушы кайнар алкышлар, соңгы браво сүзләре һәм инде чәчәк гөлләмәләре быел соңгысы булса да, соңгысы булмасын татар театры тарихында. Бу матур башлангыч дәвамлы булсын иде. Шушы көннәрдә булган спектакльләрдән кайсы аеруча ошады? Аеруча
иң беренчесе.
Зәңгәр шәле иң беренчесе. Хуҗа Насертдин бик күңелле булды. Дон Жуан да бик яхшы куелган. Бай сәхнә куелышы бик бай. Но монда килгәндә яхшы инде нине. татар классикларын алып килергә. Хуҗа Насыртдин ишәкне күргәч шаккаттык ул. Казаннан килгән ишәк дип белгән идек. Э, әмма авыррак, но артистларның уйнавы ничектер җиңеллек бирә, и аңлыйсың. Бик моңсу, бик моңсу, һич тә аерылышасы килми. Яңадан тизрәк килсәләр иде, тагын да шундый матур очрашулар булса иде. Э, Санкт-Петербургның публикасы э, кунак итеп Рәхәтләнеп сезне көтә. Зинхар өчен килегез әле тагын да. Бу эшне дәвам итәргә кирәк һәм көннәрен кыскартырга ярамый, чөнки гастрольләр уртасыннан кыза гына башлый ул. Бу театрның җитәкчесе белән сөйләшкәндә без алар белән ниндидер уртак. Фикергә килдек һәм киләчәктә бу эшне дәвам итәргә дип сөйләшүләр алып барабыз. Әлбәттә, алып барырга кирәк елның күплегендә генә түгел, ә площадка менә безгә бик яраклы һәм ярый. Шул ук вакытта бу театрны беләләр, Тостаногов исемендәге театрны беләләр, тамашачы килә. тамашачыны ияләндерергә кирәк бер йортка, бер җиргә. Менә бу бинага татар театр килә дип әйтерлек булсын.